tejribeçiligi şo kärhanada geçmeli. Ertirden işläp başlaýar.
Okuw näme? Okuwda şol, okuw tejribeçiligi. Nesip bolsa göwünleri ýetse. Okuwdan soň şol ýerde işe galmagymyzam mümkin.

Yzyna gidäýsekmikä? Ýok-logy diýme dursun şo taýda. Ahyrsoňy gaçyrany bilip geler-le. A bilmän gidiberse näme? Aý, onda-da ýör eýesini gözläli. Ýör.

Aý oglan, gapjyňyzy gaçyrdyňyz.
Sag boluň. A gyz, sag bol diýýä.
Wi. Sizem sag boluň. Bolýa, ikimizem sag bolarys.
Oglum, Bähbitjan. Senem indi gözli waspy etmeli. Ejeň bilenem maslahatlaşdyk. How oglum.
Kakaň diýenini diňle. Meňem agtyk söýesim gelýä. Ine, öň-ä täze jaý alanlydyň. Nesip edenden kakaňa jaýam berildi. Gelejege-de aňsat däl. Öýleriň işi kyn düşýä. Bir bir täze jaýa bir gelin düşüreli-la, oglum. Eje, kaka, alada etmäň. Meň entek öýlenmek pikirim-ä ýok. Ýöne göz öňüne tutýan maksatlarym bar, eje. O nämäň maksady? Göz öňüne tutýan gyzyň bolmasa, özüm ugruna çykjak. Ilkinji maksadyň maşgala öý bolmalydyr, oglum. Galan zatlar dura-bara bolar, oglum. Eje, Agamyň göz öňüne tutýan gyzyna bilemok welin, göz öňüne tutýan maksatlar-a barmyş. Eje, karga, bu zatlary soň gürleşeris-de. Meň birazajyk işim bar. Wiý!
Ana, ine, şu öýlenmekden söz açdygyň ine şeýdip her gezek turýa-da ötägitýä. Gelin,

Hüýý. Gözel çomma göz edip dakynaýyn diýýämi gyz? Duruber wakaly Oguljan. Men saňa maňa göz edip dakynman geçer ýalyk ederin. Men häzir sen ýeriňden gozganýançaň söwda merkezine barypjyk seň aýdan matalaryňdan iki-ikiden alyp gelmeýänmi?

Dostuň ýanyna baryp gaýtjak. Bu da ine goňşymyň çagasy. Ejemlere gidip gelýänçäm seredäýsin diýdi. Waý, ejem öýde ýok diýmeli ekeniň-dä.
Gelnejem-ä ýok diýdim ýöne ejem bar diýdim-de. Bularyň barysy şeýle-dä. Ähli işi meň üstüme atýaňyz-da heriňiz bir ýerden çykýaňyz. Eje, özüň göz-gulak bolarsyň-da, men-ä gitjegin. Bähbit, Tejribeçilik döwründe bulara özüň ýolbaşçylyk edersiň. Olaryň işi nähili öwrenjegem saňa bagly bor. Soňam näme, bärde işe galjagam tapylmagy mümkin. Olam yhlasyňyza, başarnygyňyza bagly bor. Düşnüklimi?
Hä, bu gün ir gaýtdyňmy okuwdan?

Siz gyz bilen gürleşmäň diýdi we özüm saýlap çykyberen diýdi eje. Huşum urdum. Dogrudanam şeý diýdim-ä men. Ýör. Eje, dur, ýöne men aýtdym diýäýme. Bolýar ata.
Bolýar. Kim bilen gürleşýäň? Kursdaşym bilen, eje. Kim kursdaşyň? Goňşyň gyzy Jeren, Gözel Genjäň gyzy.
Hakyt, Gözeliň gyzy Jeren bilen gürleşip durmuň şu wagt? Hawa-ow, eje, Jeren bilen. Men saňa näçe gezek tabşyrdym. Gyz bilen gürleşmek bolanok diýmedimmi? Onda-da Gözeliň gyzy bilen-e? Gözel, düýnem-ä bile gelýärdiň sen. Eje jeren meň kursdaşym-a, goňşyň gyzy dagam bile gelerin-dä. Gaý, men şu Gözel bile goňşy bolanyn näme etjegimi bilem oga. Oň gyzy dagy meň öýüme gelin bolup geläýse men göçüp gitmeli borun. Gözel çommy meň öýüme göçüp geler onda. Men saňa näçe tapar diýdim. Agaňa-da diýdim, gyzy men tapyp berýän diýdim. Hana, Gülýar daýzaň gyzy bar. Eje entäk meň öýlenme netimem ýoga entäk agama ýörmeli men entäk okajak eje. Dogry diýýäň, şeýdip akylly gürrüňler tapa, ýogsam ejeň ýüregini ýarýaňa. Heý, seň akylyňa diýenin. Heý, kakaň ganyna, damarda edil kakasynyň, heý.
Ine sizem häzirlikçe şu ýerde hat petek işleri bilen meşgullanmaly bolarsyňyz. Şu ýerdemi?
Hawa, şu ýerde. A näme boldy? Men bu ýerik hat petek öwrenmek üçin gelemok. Men bu ýerik önümçilik öwrenmek üçin geldim. Gözel gyz.
Öwrenjegiň. Önümçilik bolsun. Bahym öwrederis. Dogrudanam gözel gyz. Adyň nämedi? Meň enem-atamyň dakan ady bar. Baharmy ýa baharyň gülümi? Aý oglan, kän gürlemäň bes et. Meň adym Sähragül. Gowy adyň bar.
Men onda saňa Sähraň gül diýäýjek. Hüh.
Salam. Salam. Geliň tanyş bolalyň. Meň adym Läle. Men Sähragül. Bähbit. Gowja gyz eken, hä? Ýuwaş.
Ürküzäýme. Näme? Utanýaňmy?
Waý. Senimi? Hä?

O gelniň öýmesini görýäňmi? Kellesindäki. He, o gelniň.
Hmm, hany görýäňmi? Çille. Çille däl-le, gyz, çille diýip.
Çille däl, öýkünmesi. Goýsana. Hmm, çille dakynan syran bolup gaýşaryp oturyşyny görýäňmi? Hmm. Agy, hmm? gulak halkasy odan ekeni, altyn gulak halkasy. Şomy? He.
Ýok. Näme ýok?
Altynmy omy? Altyn näme? Ýok, Tamala gyz!
Agy, haýsydyr ol gyzy düşýäňiz gyz? Hä? Ertirden bäri öwünip, aňkaňyz açdy-da, toýuň öňde turanlar bilen näme işiňiz bar? Öz işiňiz bilen bolsaňyz bolanokmy? Çille çig! Çille! Içiňiz ýansa-da çille, hakyky çille. Bu-da hakyky altyn, alynmaz eksdi. Düşündiňizmi?
Toba toba. Ay borly goy sana zat diyemizok çille bolsa çille bolsun altın bolsa altın bolsun goy. Ay bolay şunu sana zat diyemizok. Adamlar ne hil bolupdur goy zat diyemek üstüne koyuyor.
Garaz Bähbitjan şeýleräk wakalar-a boldy. Ýöne hemme zat gowulykda tüweleme. Haladylar.
Wepa, näme boldy? Bähbit.
Kim-aý şo gyz? Bize tejribeçilige gelýän haýsy bir gyzy tanaýyn men? Haçan geldiler? Niräň talyplary bular? Men nirden bileýin-aý, ho, Wepa jan?
Niräň talyplary bular? Men nirden bileýin ho bolsa. Gerek how şul maňa. Biläýeňle.
Men tanamok Wepajan.
Şoň adyndan tutmasana. Halys ýürege düşäýdi-gay. Way şonda-da geleniň bäri şoň bölüminden-ä gaýdaňok. Düýn başlygyň ýanyna bardym-a. Indiki hepdeden başga bölümde işe başlaýan. Şeýlemi?
Ýöne iň soňunda häsiýetnama bermelem-ä bähbitdir. Näme, işime görä baha beräýsin. Gowy işlemesem, bermäýsin. Işe birçe gowy öwrenjegim bilen.

Şuny aldym, muny aldym, käşir aldym. Köýneklik mata aldym. Towuk almandyrna. Sen bara, häzir men seni şuja şerde oturdaýyn görün. Gymyllaman oturyp alam. Men muny göterip iki ýana ylgap ýörmäýin. Sen hany şuja şerde çyk otur. Gel, gelin ha. Şuja şerde. Ine, oturyp alam. Öne gelecek ondan var, bundan var, hemme zatlar görkeziş. Sevda merkezinden edin sevdalarımı görkezerin benim. Vay, yetip tut pere. Hakyt ilinjek ýöräbermeli boldum. Gowy bolaýdy bula. Han, ha gel, ha tur ýer ber. Bu, bu, bu, bu. Waý, özüňden ula dag ýer dagy bermeli dämi gyz? O gelenimi gördüň, da taň etdim, bir turup ýer beräýmelidir-ä. Gyzlar, gelin öşüni saklap dur. Şu seniň üstüňi saklap dur gyz. Men bir telefonymy häzir. Agyz, Şu limony açyp bilýäňmi? Hawa, açyp bilýän.
Ana, hany, şuny açaly. Ne şeýt şeý däýmelidir da, ene? Agyz, men-ä täze ýyl üçin ähli zatlary alandyryn. Hot, täze söwda merkezine girdim. Şo hatar-hatar, hatar-hatar edip ýükläp gaýdyberendirin. Borgy, borgy, bolýa, wagtym ýok meň, bolýa, bolýa, bolýa. Hä, onsoň ony aldym, muny aldym diýip bas. Näme etjek-aý şo gyzy?
Halys etdiň-aý dos. Aýdýan-a, janymam. Men şony bir gyza gaty meňzedýän. Göz öňümdemi diňe.
Gözüň öňünden ýom-ýok bolar ýaly dälmi şo gyzy? O näme diýdiň maňa? Men entägit satýamok. Diý-dä bir zat.
Halys çynyň bilen ýalbaryp duraňsoň, aýdaýyn dost. Ýogsam bir hylam görýän. Bilýän men o gyzy. Adam Sähragül. Gowja gyz. Ýöne. Näme ýöne? Ýöne o gyzyň. Halaşýany bar. Şoň Nätdim? Nirä ýörejegiňi bilmänjik geçersiň.
Jema çaryny bir göwnüňize degdimi? Göwnüm bilen näme işiň bar? Onsoňam sen ony nirden bildiň? Bir hil ýüzüňiz.
Näme ýüzüm, näme, näme? Bir gaharyňyzy getiren ýaly. Onda han olar.
Men saňa gaharym gelýär. Sen haçan bolsaň meň öňümde-le. Haçan bolsaň aýaga çolaşyp ýörsüň. Näme işleýäň, ýogsa-da näme işleýäň? Hä? Iş ýerime barýan.
Barsaň onda iş ýerime barýan, onsoň şularda näme işleýäň?

Ata. Haoýy.
Şu gün mugallym beren sowallaryna hiç kim jogap berip bilmedi. Bilip bilmez ýaly näme sorag berdim oglum? Penjiräň aýnasyny kimiň döwenini sorady.
Ana senem bilmediňmi şony?
Men bilýän.
Hä, ýer bakany. Äpişgäň aýnasyny Oguljanyň agtygy döwen bolmaly. Aý, goýsana Keýwan, senem bir zatlar tapaýýaň. Dogry zat tapýandyryn, kakasy. O gün Oguljanyň agtygy elinde-de pökgüzi hakyt biziň äpişgämiziň öňünde duran. Duranda näme?
Al çaý iç.
Aw, nä, bu çaý içilen günmi-aý? Aýýýy!
Aňkam aşdy şu pikirlerden ýaňa. Aňkaň aşar da-haw, uzakly gün bar pikiriň Oguljan bolsa. Meň-ä Oguljan bilen işim ýok. Ýöne, oň meň bilen işi bar. Haçan görseň öýümiziň töwereginde köwejekläp ýörendir. Gözel çommy näme işleýärkä? Gözel çommy näme satyn aldyka? Gözel çommy nireden geldikä? Gözel çommy nirä gidip barýarka? Biziň-ä adam bilen işimiz bolmaz. Şeýledir, şeýledir.
Ahat diýýän-ä.
How. Wepajan şäherdäki işe geçeli bäri. Öýde bolmasy köpeldi. Muňa jigilerim begenýär-ä. Işe geçilen zat ýok eje. Esasy iş ýerim aňyrsy. Bäri wagtlaýyn goýdular. Anor täze önümleri kabul etseler paýdasy geçiräýmekleri mümkin diýýär diňe agry. Taslama diýýäniň näme? Ony entek tamamlamok kaka. Oň entek geçmeli synaglar kän. Geçer enşalla geçer. Geçer geçer Howwa. Öňki oýlap tapan gap gaç ýuwujyňara. Şony alyp ulanan gelinlere mara diýip aýdyp üwüp gutarybilenoklar. Howwa.
Almanam bir görsünler. Gün bermejegini bilýändirler olar. Goý men näme edipmişim gyz gün bermän? Hä? A bolmanda-da meň oglum şolar ýalyja gowy zatlaryň üstünde işlese men öwünmeli borun-a. Asyl gözel çomma öwünäý men. Uý. Eje, meň işlem bar. Men gideýin işleme deýin. Oglum, oglum sen işlem bilen boluber. Ejeň indi gözel çommuly gürrüňe başlan bolsa, menden başga adam diňlemez.
Ine, seret-ä, damar-da, gan-da, edil özüň-dä! Goý işini işine!

Beh! Alla aýtdy.
Mahym Genje, Ene, barlagdan geçen önümleriň sanawy. Hä. Hemmesi dogry hasaplanandyr-a? Hasabym-a dogry bolmaly. Bolýar, indi sen bulary Bähbide edip ber, ol-a bir gözden geçirsin, bolýamy? Bolýar.

Indi bu ýerem biziň iş ýerimiz sähra bu. A bul işgärler bolsa meň jogap berýän bölümimiň işgärleri. Meselejigiň bolsa arkaýyn maňa ýüz tutup bilersiň.
Wepa, armada!
Bar bol. Gel bähbit. Ine-de, siziň işgärlerimiziň öz ýolbaşçysyna hormat goýşy. Gapydan bölüm müdiriň gelendigem öýdene. Aýdyber, bähbit, diňleýän. A-how, şonyňdan bir ünsüňi sowsana, ýogsam, başga bölüm alyp gidýän täze işgäri. How rehmet.
Iş ýeriň bilen-ä tanyş. Galan zatlaram näme? Wepa bar. Ugrukdyrar-da. Esasy işler-ä özüň bilýäň. Tejribesilikde öwrendiň. Wepa, iş öwredersiň-ä täze işgärimize. Bolýa. Işiň ugruna bolsun. Sährabo.
Neme adyňyz?
Sähragül. Men Wepa. Neme ýadyňyza düşdümmi? Özä tanyş görünýäňizde hiç ýadyma salyp bilemok. Tejribeçilik döwründe bile işläýdikmikä ýa? Haý ýok.

Saň etsene. Saň etsene. Sen saň etsene gowy etýäň bak. Alo. Alo. Ho. Bergöden aç diýen saňa. Basdykdan ruhsat bolmasa açyp bolanok inim.

Bile mog inim, atyp bilemok arkaýyn de, ertir gel how inim, ertir gel. Äý, bu näme, bu açsana-ka gapyny, aç. Sen ulagda turberýin bas. Nätdiň-eý?
Sen-ä ulagda otur, menem bärde üşäp oturaýyn, hä? Aç-aý, dogan gapyny. Men basdym sen. Bas, gel, aç gapyny. Äý, şu basdy ugradan bolsa-da açjak, gel, basdym. Öz basdy bolmasa eliňde. Baslyň uradanam o zat çekýär. Bu näme baslyk diýýär muny? Muny e, ataý diýýän o ataýam.
Ýa-da maňa baslyk jaň etsin. Böyle garga baslyk gül.
Baslyk aýda diýýär. Ha?
Bas. Baslyga. Aý, aýlaýaryn.

Uly ow edip goýber men gijä içine diýip dyzap duraý. Näme sizden rugsatlymy aýal? Sen aç diýen derwezäni aç, soň gürrüň ber maňa. Wiý, başlyk özüňmi?
Äý, men näçe gezek diýdim saňa başlyk diýip.
Başla!
Agyz, Bar gürrüň şo-gollula gyz, araňyz kärdeşlikden has aňyrrak geçip giden bolaýmasyn? Ýa maňa aýtmaýan zadyň barmy? Şoňa. Özümem düşünemok. Ol meni gowy görýändirem öýtýän, ýöne nämedir bir zat saklaýan ýaly-la. Ýa-da kimdir biri diýsene. Şeýledir öýtýän human. Waý, meni şo ýada düşmenim diýsene şo wagt. Taslamaň aladasy et diýsene gowusy. A gyz, garaz pikiriň bir gyrasynda hökman wepa bolmaly-la. Hawa, Jora jan. Edil şu wagt-a isleseň-islemeseň şondan başga zat barada pikir edip bilemok. Waý, meň islegime baglymy gyz-a zatlar? Sypa, sypa, sypa, sypa, sypa. Näme näme?
Yo näme ýaňy jaň aýladyňyz a? Näme derwezäni açmadyň? Yo özüň açma diýdiň a başlyk. Kim diýdi sana? Sen, sen şeý diýdiň da maňa.
Men diýdimmi sana?
Hawa, açmaň diýdiň.
Aý, näçe wagt bäri gygyryp durun saňa, aç, aç derwezäni. Aç. Özüňden hat bolmasa aç, açma diýdiň da. Aý men özüm bilemok muny. Bu gün bar a bu dynç alynýan gün bolansoň bar a men. Hany işgärler?
Bu ne boş diyen? Yo dynç güne başlyk bu gün. Kim rugsat berdi olara? Yo mena rugsat beremok başlyk. Yöne dynç güni dynç al. Kim dynç alya?
Yo işgärler dynç güni dynç alya başlyk. Başlyk gahyrylmy başlyk gahyrylmy gahyrylmy başlyk? Özüm üçin dur gary kaky dur özüm üçin duran. Dynç alyan günümiz dynç güni bu. Iş güni nele?
Dynç güni?
Bunu nem üçin men bilemok dynç gününi. Ay başlyk men aytjak boldum yan yolla. Ha. Ayttırma koymadın da. Aý baş, agşam sen maňa jaň etdiň. Kim? Siz maňa jaň etdiňiz. Ertir irden gapyda dur, işe gitmeli. Men saňa jaň etdim.
Hawa. A men aýtjak, näler aýtjak bolum baş, şu gün diýin şu gün, baş, şu gün diýin şu gün diýip. Aýtdyrma goýmadyň da. Nire, öýe mi? Öýe nire? Öýe, boldy. Sag bol baş. Bol ertir. Bol baş, sag bol. Salam bar baş. Be! Adamlara haýran galaýmalaý. Dynç günem aýlanyşyp ýörler-how. Bir dynç güni bir çagalaň arasynda oturyp dynç alarsyň-a. Eý, pi! Täsin adam-aý bi. Hakyky.

Et gerek diýip-de, sebede goş. Aşyk.
Ho-ho. Men saňa bir zat diýýän we sen ünsem bereňok-da. Sen şu zatlaryň hemmesini bilgeşleýinden etýäň-ä. O nähili bilgeşleýin edýän men? Ejem jan gelýä, doganjyklam gelýä, et getir diýdim-ä. Muny. Seň ejeň gelenine iki gün bolmadymaý? Goý.
Tutuş iki gün boldy. Häzir ýeriňden turmanam şol etiň getir diýilýärmi? Goýsana Aşyr. Häzir ynamdar dadymyza ýetişýär. Hä, seňki düşnükli. Ynamdar diýsene. Ynamdar-da.
Bir ejem jany gelsin, onnoň ikimiz oturyp düşünişäýeris ejem bilen bileje. Ynamdar internediň üsti bilen söwda edilýän dukan. Kim ýerinden turup et getirip bilmeýär. Men ýerimden turman getirdýän. Görersiň häzir.

Oňa özümem düşünemok. Bir görseň-ä ýüzi açylmanjyk geçýä. Bir görseňem şondan şadyýan adam ýok. Aý häzirjek boluberer-de. Şunça tanaýamykam diýsem, şoňa özümem düşünemok. Ýüpüniň üstüne odun goýup bolanok diýýänlerden-le. Ýogsa dostlaram bolup ýör. Ýöne syr bildirenok. Ýüregine ynanyp bolanok-da. Seni ýürekdeş hasaplamsoň, aýdaýan-da. Aý näme, içiňi döker ýaly adamam tapmak aňsat däl.
Ah, Şirin! Hä?
Dogrudanam hakyt, et getirdäýdiň oturan ýeriňde. Men diýdimä, ynandyňok da saňa. Sakga, sakgasana şuny asyl. Getir, getir. Waý. Gör. Bu dogrudanammy? Hakyky et. Emin et diýilýändir şuny. Ine. Waý.
Ejeme-de bir bäş-alty kile. Jigime-de bir bäş-alty kilo buýraýaly aşyk. Ýene ejem, ýene jigim. Bolýa, buýraly, buýraly, olara-da gerek mol. Derrew jaň edýäň, aýtýaň, basýaň, gelýä derrew. Boldy, boldy. Ýör onda, ýör, ýör, ýör.
Waý. Aýtma men saňa gürrüň ýok diýip.
Hawa, başladyk. Aý üýtgeşik zat ýok. Hawa, ýok-la arkaýyn bolaýsana. Bölümimizem diňe gyzlar, saňa alada berýän zat ýok. Bolýa, sag bol.
Çagyrtdyňmy Güljan? Jemal Çaryýewmi?
Jemal Çaryýew. Hawa. Çagyrdym Garly kaka. Neme-dä, Garly kaka, bir mesele bar-da. Näme üçin düýn işe gelmediňiz? Düýn?
Hawa. Düýn men gelmedimmi?
Gelmediňizmi?
Geldim dämaý?
Ýok.
Dün geldim, gelmedimmi? Ýok, Garly kaka siz dün işde ýokdyňyz. Tut bir hili bel gelen ýaly bolup durundaý.
Gelmediňizmi? Gelmedim hä?
Ýok gelmediňiz, sebäbi men öz işimi gaty gowy görýän. Kimiň geleni gelmedigini men bilýän. Hawa, Güljan dogry aýtýaň. Jemal Çaryýewna.
Dün men başlykdan jogap aldym. Siz başlykdan. Başlykdan.
Başlykdan jogap alan bolsaňyz Garly kaka men ony biläýmeli. Wiý, Jemal Çaryýewna, başlyk maňa aýdypdy, ýöne meň saňa aýtmak ýadymdan çykypdyr. O, ana. Ana ha-da, diňe men işleýän, o düşnükli. Hawa, Garly kaka. Näme üçin gelmediňiz? Biz bara her täze ýylda men ýeňňeňe bir üýtgeşik sowgat alyp berýän. Üýtgeşik?
Hawa.
Waý, gül ýüpekmi? Bilmedim. Ýa-da altyn ýüzükmi? Bilmedim.
Soň mahmy?
Gyýgaç?
Bilmedim.
Onda?
Süýtli sygyr alyp berdim. Sygyr?
Hawa, gelnejeňe.
Sygyr, sygyr. Hawa. Hawa, onda? Ine şony aýtjak bolýanda. Hä şeýlemi? Hawa.
Hawa aýdyň. Olar suwy nirdenje?
Hawa. Barmagy tikenjeň.
Onsoň?
Aý birden güpürdi boldy. Hä. Ine ylgap barsam. Barsaň. Sygyr bir ýerde ýatyr. Ýeňňeň bir ýerde ýatyr. O süýt sagýan gaby bir ýerde ýatyr. Sygyr näme üçin ýatyr? Aý sygyr bar-a. O gelinjegi depipdir. Hä. Gelnejeňem sygry depipdir. Sygram o süýt sagylýan gaby depipdir. Baý, o sada bar-a onuň. Äkit şuny gözüň öňünden gözüm görmesin diýip gelnejem bar-a. Ine, bu gün irdenem bir sygyr alyp gaýdyp bar-a. Çalyşdym Güljan, hawa. Jemal Çaryýewna. He, Jemal Çaryýewna. Ýerine şu wagt süýt döküp.

Goýsana Garly kaka. Sen sygyram sagýaňmy? Tüweleme, tüweleme Garly kaka. Bolýa, ol-a düşnükli. Sygyr alypsyňyz, şoň üçin hem gelmänsiňiz. Indi şu mesele ýapylandyr-a? Ýok. Indi hiç hili bahana bolmaz-a? Ýok.
Indi işe günde gelersiňiz-ä? Güljan. Jemal Çaryýew. Jemal Çaryýew.
Bu zat ertire jogap beräýindi ýa maňa. Garly kaka. Şu siziň sygyryňyz iş boljagy. Ýok, iki gyr ýerli näme, Güljan? Jemal Çaryýew. Jemal Çaryýew. Waý Jemaljan bolýa diýäýsene, sygyr bir bereketli jandar, oň süýdüni aýtjakmy, ýagyny aýtjakmy, etini iýjekmi, süzmesini iýjekmi, süzme çalyny iýjekmi, bolýa diýäýsene. Waý Aýnajan sen şeý diýäýýäňdä şu gezegä dogry gürlediňaý. Borda Garly kaka. Ony gidiberiň. Bor onda men ýöredim. Aý dos. Wepa. Aýtma men sana ýagdaý. Sen onda nämäni gaty görýäň. O nädip seni ýadynda saklasyn.

Kyrkaýak näçe aýagy bar Sara? Kyrkaýak diýen bolsalar kyrk aýagy bardyr-da. Kim sorady senden? Mugallym sen bilip geliň diýdi. Mugallymyň diýdimi? Onda kyrkaýak sorag beren bolsa kyrk aýagy bardyr. Bolmasa-da o taýda daýy otyr. Bar şondan sora. Kimden soraýyn? Hawa, bar şondan sora.
Salam. Waleýkim. Daýy kyrk aýagyň näçe aýagy barka? Kyrk aýagy.
Soragyna serin. Kyrk aýagyň näçe aýagynyň baryny bileňokmy oglum? Ana. Bilmeýän bolsaň men aýdaýyn köze. Kyrk aýagyň aýagy bar-a, ol kyrk däl, ýöne. Burhan kaka.
Hawa. Näme üçin oň aýagy kyrk däl? Ýok, kyrk däl. Dur, ony kyrk däl bolsa näme üçin oňa kyrk diýip, kyrk aýak diýip aýdýarlar? Bira ata-baba oňa kyrkaýak diýipmi diýmek, şol kyrkaýak bolmaly. Bolýar, bolýar, düşündim, düşündim keýwan, düşündim. Aý, inim, şol dogrudanam kyrk diýen bolsalar kyrkdyr. Şolar bir zat diýse dogrudyr, ho, kyrk. Bellaý ogly, bar. Bara, köküsa, bar ýaňsa. Aý, keýwan, senem alym kimiň ýok, aý, senem bilýäň, aý, şuny, aý. Jigim, Kandurany kyrkaýagyny ýasaýanyň bardygyny bilesiň gelýäň. Onda biz häzir ony internetiň üsti bilen bileris. Seredin-ä.
Salam Sähragül. Salam Wepa. Sähragül, saňa bir teklibim bar. Aýdyber.
Başlyga-da duýdurdym, olam razy. Men şu taslamama kömek edäý diýjek bolýan. Seň günüň taýyn diýen ýala. Baý bu taýyn nirede? Entek muň etmeli işler kändenem kän. Esas zadam hasaplamalary kän. Senem şoňa gaty ökde. Bile işlesek gowy bolar diýjek bolýan.

Ogulşat men seni gözläp ýörünä bilýäňmi saňa bir gowy täzeligim bar. Waý waý näme täzelik bar. Gowy täzelikmi?
Waý men diňe gowy täzelik aýdýana. Onä bilýän boýun näme täzelik aýtar? Wepa täze bir önümiň taslamasyny işleýär. O nämäň taslamasy boýun? Atyryň. Atyryň?
Howwa.
Wepa atyr öndürmek üçin täze taslamaň üstünde işleýär. Ol-a gowy täze. Öz ýurdumyzda atyr öndürilse gowy-da. Bilýäňmi ol taslamany kim bilen işleýär? Kim bilen?
O täze gelen gyz bar-a. Dünýä bilenmi? Ýok, Dünýä däl, Sähragül bilen. Sähragül-ä zehinli gyz. O başarar. Hum, zehinli-ä bilemok welin, ýöne wepaň oňa aşykdygyny-a bilýän. Ogulşat, müň bir gülüň ysyndan alnan atyr öndürmek nähili gowy, hä? Biziň öndüren atyrlarymyzyň ysy daş-töwerege hoşboý ysyn paýlap.

Başlyk, menä halys çekip çydamokda indi, başlyk! Näme boldy, how?
Hiç kimiň işläsi gelenok-a, başlyk. Diňe men şulara göz-gulak bolmasam, hiç hili iş gidenok-a. Şu men bolmadyk bolsam bar-a, başlyk, şu men bolmadyk bolsam, şu iş dagy ýatjak-da, başlyk. Demiňi al, sen gowy bolar. Düşündiňmi? Düşündim başlyk, düşündim. Waý, başlyk jan, men şu Gaharly kaka hakda aýtjak bolýan bara. Aý, sygyr şu. Kim sygyr? Ýok, men sygyr, size zat. Gaharly kakaň sygyry. Üç gün aýt iş boldy. Gaharly kaka sygyr fermede näme isleýär? Ýerinde durmaly dämi ol?
Bedre diýdi, onuň süýt diýdi, onuň ýaňky o taýda sygyr ýatyr diýdi, beýle-de aýalym ýat, gelnejeň ýatyr diýdi, beýle-de bedre ýatyr diýdi. Jan dogan.
Başlyk, men diýjek bolýan, Mara başlyk. Şu men bolmadyk bolsa, Mara. He, gel.
Geçäý. Men, men şolara... Sen alyp ýaly, gel. Ýo, başlykjan, men neme siz maňa rugsat beriň, häzir men şolar hemmesi işlerine bolar. Ha, bireme ýok işçiler.
Men häzir barýan başlyk. Men häzir seret şolar, ýetişime seret häzir, hemmesi iş ýerine bolar. Gaýrat et.
Bolly başlykjan, bolly.
Her hili adam bar-aý.
Ynha, ine, kakasy. Şundanam alarsyň, şundanam alarsyň. Ine, şu matadan, şu matadan, şu matadan, şu matadan, şu matadan. Many. Waý. Ýene gözel gelinjek. Ýa gelinleri gelişýär. Gygy goňşy! Täze güllerden näme? Näme täze güller diýip, näme görýäň? Şulardan hersinden bir kişilik saňa alyp bereýin diýýär kakasy. Gözeljan saňa kişilik gerek däl-ä. Ýarym kişilikden çykýar-a saňa. Üç metrläp zat zaýalap näme etjek? Bir metrden çykyp durka. Waýy, bolýa-la gyz. Goýsana gözel. Şu adamyň gazanan soň puluň nirden gelýänini bileňok hany adamyň gazananyny ýele sowrup aýlanyp ýörsüň. Saňa haýpym gelýä goňşujan. Hä saňa haýpym gelýändir. Ýüregim bolduň goňşy.
Ine üç metr maňa boljak. Saňa bir metrden çykýar abi. Kakasy çagalar üçin işleýä. Goý sowsun da. Görübilmezçilik edýä. Ähliňem dogry aýdýa diýen bolup dur. Aý gaty görmesin diýenä ha goňşy sag.

Näme işleýäňiz onsoň? Neme? Wepa! Wiý! Taslamaňyzyň üstünde işläbem oturmaň! Başlyk häzirlikçe şol gaty bir wajyp däl diýdi. Seni gyssagly şäherdäki kärhanamyza iş saparyna ibermeli diýdi. Derrew ugramaly Wepa! Iş saparyna? Edil häzirmi? Howwa.
Özem gaty gyssag. O nähili?
Işimiz tamamlanyp barýar-a. Önüm taýyn diýen ýaly.
A saňa başga iş bererler. Galanynam näme? Başlyk gelende özüň gürleşersiň.
Alo. Salam Sähragül. Sähragül, şo taslamaň kagyzlaryny Bähbide eltip gaýtsana. Bähbide?
Başlyga eltip bersene. O näme üçin Wepa? Başlygymyz çepbe doly görüp ýetişmedim diýýämiş. Bolýar.
Hany sen bir eltip bir ber. Irden işe baramda eltäýerin. Wiý, onsoňam fleşka elektron görnüşinde ýazyp eltmänem ýatdan çykarmarsyň-da.

Taslamada meňki sähra gülüm.
Ýaly aga şo. Başda ýüz berenokdy. Dommarylyp ýördi. Indem ýer çaşyrylan ýaly dostuny gürletseňem ýere sokýa. Ynanma şoňa diýýä. Özä täsin şoň bolşy. Howwa gaty çalt tüýtgetdäga şo. Men Wepa barada diýemok, Bähbit barada diýýän. Sen şoňa ynanmasana.

Berekella! Sähragülem kömekleşdim ýa ýaş gyz diýip adyny goşaýdyňyzmy? Nemede bas wepadana Sähragül köp işlän bolaýmasa. Aý bolýa bolýa.
Şon ýalak Wepa jan. Sen maňa ynanaý dost, ynanaý. Näme diýjek bolýaň? Gönlesene. Gönläýinmi?
Gönle.
Sen şunça wagt zähmet gidirip taýýarlan taslamaňy Bähbit öz adyna geçirip başlyga hödürledi. Men ony bilýän. Bilýän?
Sen nirden bilýäň? Diýmek. Sen hemme zady bilýäň-dä. Eziz, başga nämäni bilmeli? Käbir adamlaň gorkan üňürtiler edendem bilýänsiň-ä? Düşünmedim.
Näme diýjek bolýaň? Sähragül özüni aklamak üçin öňürtipdir-de. Bu kara Sähragül nirden geldi? Näme dost?
Bu işleri Bähbidiň ýökäsi edendir öýdýäňmi? Bähbit beýle bir batyrgaý oglanam däldir. Sähragülüň eli bar diýjek bolýaň? Ana! Ana, özüňem duýýan ekeniň-a? Näme? Sähragülüň diňe bir eli-dä, dilem bar. Ýok.
Ýok. Sähragül o işleriň arasynda bolup bilmez. Ýok, ynanamok. Taslamaň daşynda Sähragülüň adamy-a bar. Bolanda näme? Oň şol işde Eli ýa dili bolmasa, näme üçin öz adyny goýdurýar? Sebäbi Sähragül şu taslamany maňa işlemäge kömek etdi. Ýok, Wepa jan. O saňa däl, Bähbide kömek etdi. Bähbide? O gyzjagaz Bähbide şo taýýar taslamany öz bähbidiň ulandydy. Düşündiňmi dost? Men ynanamok.
Sähragülüň eli bolsam. Size bolsa diýsene dost.
Ony geň görme dost. Sähragül etjegini edip, saňa-da duýgudaşlyk eden bolýar. Olam bir oýun, Wepa jan, oýun. Sen oýunda otuldyň dost, dost. Men hiç hili oýun oýnamok. Sen oýnamadyň, ýöne seni oýnatdylar. Men seni ýönelige çagyrmadym şu giden açyk meýdana. Käte tebigat seň özüň kimdigiňi. Töweregiňdäkileň kimdigini düşündirýär. Galanynam özüň bil dost. Meňkä saňa maslahat.
Beh. Bu nähili bollaý? Eziziň diýýänleriniň jany bar ýaly. Haý ýok. Sähragülüň bu işlerde eli bolmana däl. Heý, bähbit, bähbit, bähbit. Seň bu eden işiň öz göwnüňe bir jaýmyka? Meň-ä indi halys pikirlerim garşyşdy. Onsoňam. Bähbit bilen Sähragüle beýle etmek nämä gerek bolupka? Olar şol taslamany gönüläp sorasalaram, bererdim-dä.

Oý emaý bilen diýýän men ekenin dä. Ine. Kim açar öýni? Boldumy? Bor onda men gitdim sag bol. O, Garly kaka. O nire? Başlyk çagyrýar. Wiý, meni başlyk çagyrda. Ulat, soňky döwür Güljan. Jemal Çaryýewna.
Jemal Çaryýewna.
Soňky döwür huşum ýok. Haçandan bäri ýok?
Näme haçandan bäri ýok? Ýok, huşum ýok diýdiňiz-ä? Ýok, düýş, düýşüm diýen bolaýman, düýş. Ýok, düýş diýmediňiz, huş diýdiňiz. Ýok, düýşüm diýendim.
Huş. Düýş.
Huş.
Düýş.
Huş.
Düýş.
Huş. Be, täsin-aý adamlar. Her hili adam mal-aý. Hakyky.
Hakyky.
Beh, kerdi ne bular? Haýran galaýmaly-la. Wepa, näme üçin sesiňi çykarjak gel. Aý menä başga
hiç zadam diýjek gel. O taslaman tutuşlygyny öz adyna geçirip ýör-ä. Bähbidiňem öz göwnüne laýyk bolsa nätse şeýtsin. Başlygy öňräk görkezelidim men saňa. Meň şonsuzam işim ýetik Sähragül. Ol indi Bähbidiň adyny dilinden düşürenok. Gaty gowy taslama diýip öwüp otyr.

Wah! Bar zadyň sebäpkäri özüňdiginden habaryň ýok-da, Sähragül.
Köpräk almaly çagalar. Weý, çaga diýen ýaly Toba! Hany ol? Goý, hany? Goý, goňşyň ogly Muhammet, hany ol çaga? Waý, iliň çagasyny yzy getir, geme diýdim saňa. Goý, näme işläp durdyň o ýerde, gel bäri.

Dur. Şu gerekmi? Al öýdäki şundan kiçimi? Kiçi bolýa gyz oň. Iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on.

Ana, söwda merkeze gelipdir-ä. Nädersiň, senden öňürtlän bolaýsam. Alýas, Alýas gelin. Gözel gelin senden na kim galy Aýmar? Hä? Dogrudanam owadan eken gyz. Geçen ýyl karçamyzdanam şu owadan. Gel şuny alaly. Gel, hemme içer, gelen myhmanlaram begener. Gowy, gül ýaly. Hany, hany, hany, daşyndan bir aýlanyp göreli-hä barçany. Gyz, meň aljak arçanyň daşynda näme işleýäňiz, gyz, süýşüň, süýşüň. Wiý, wiý, gyz, Oguljan, Oguljan, iki sagatdan bäri men bu arçaň daşynda pyrlanyp durun-a. Gül ýaly arça baraýyn, hany, şu arça gelişýär-ä.
Men şuny aljak çuň. Öýe meň alan arçamyň aşygy boldum durdy gyz. Waý. Alym a muny.
A gyz.
Men birinji gelip. Şu arçany bara biziň öýümize ugrat. Jan gyzym.
Men size arçalar nirde satylýa diyip biz birinji senden soradyk gerek. Onsoň biz gelip birinji gördük gerek. Dura dura men eýem aldym a bul arçany. Arça meňki gerek. Ol äl seňkimisin. Ol äl meňkiden.
Bu arçamyza satyldy. Ol äl satyldy.
Ana maňa satyldy men diýdim. Hä? Onlaýn arkaly satyldy. Menem onlaýn üsti bilen buýramdyr. Birini ugradyň bomy? Agşam men Oguljany çaýa çagyrada.
Soň başlygyň habary bardyr-a o zatlardan. Wah, başlyk täze önümi üç bolup taýýarlap ýörendir söýtýä. Sen näme, senem gatnaşmadyk ýa netjek bolýamy? Bähbidiň halys goşaşmaýandanam habary ýok. Wepaň özi näme diýýä, sen oňa aýdansyň-a? Indem Bähbit Wepany bul işlere tutuşlaýyn gatnaşmadyk ýaly edip görkezýä. Özi taýynlap dämi başdan? Ýok, iki bolup taýynlan ýaly etýä. Onsam-a dogry, ýöne öz zähmetiň üçin göreşmegem gereg-ä. Wah, aýtdym-la, önüm ýaňy-ýaňy taýyn bolup barýarka diýlene goşuldym-a. Näme diýýär?
Hiç zadam diýenok.
Bar bolubilşi şo bolsa, alaýsyn, taslama tutuşlaýyn şoňky diýýär. Ýöne indiden soňam ikimiz goşulyşmasak, onuň başaran zady bolmaz diýýär, gury masgara bolup galar diýýär.

Köp ýören zatlara seretsene. Bähbitden beýle-beýle zatlar çykar öýdemokdym. Kimem bolsa birini iberäý diýdim. Olam näme wepa höwesjeň diýdi. Öz ýanyndan gurnaşdyran bolup ýörüpdir-de. Ýeri bolýar Sähra ul. Bu zatlary çözeris.
Jigilem, arça bezäýeňizmi? Hawa.
Arçaňyz owadan eken, tüweleme. Aýaz baba hat ýazdyňyzmy? Hawa. Berekella, jigilem. Onda Aýaz baba siziň sowgadyňyzy hökman getirer welin, Aýaz babany boş gaýtarmaň. Goşgy öwrendiňizmi? Hawa.
Berekella, jigilem. Aý, sizden tamamam şudy. Bolýar, jigim. Bezäň, bezäň.
Bähbit. Seň aýtjak zadyň ýokmy? Siz ähli zady bilýäňiz-ä başym. Aý ýok inim. Edil hemme zad-a bilemok. Şu zatlary näme üçin edeniňi aýdaňok-a sen maňa. Menem oturyp-oturyp pikirlendim. Nädip düşündirjegimi bilemok-a saňa. Bar, işiň bilen bol. Bor başym.
Wepa, bir minut aýak çeksene. Iki agyz gürrüňim bar. Soňrak gürleşemizde bolanokmy? Aý, ýok.
Soňa goýmaly. Men gidip barýan. Gidip barýan?
Nirä? Aýo, hiçlaý.
Ýöne sen meni diňlejegiň-diňlemejegiň aýtsana. Aýdyber, diňleýän.
Sen şu zatlaryň ählisi iş bilen baglydyr öýtýäň gerek? Başga näme bolsun?
Ana görýäňmi? Seň üçin ap-aňsat bu zatlar. Men näçe wagtlar ýüregimi ullakan ýük göterip ýörün. Ýük? Hawa, ýük. Ýadyňa düşýärmi? Sen daşary ýurda alty aýlyk iş sapary bilen gitdiň. Ana şo döwürde biziň işimizde Sähragül peýda boldy. Sähragül?
Hawa.
Sähragül barada başdan-aýak ýalan zatlary aýtdyranym meň şowsuz söýgim, dost. Taslamany bulaşdyrmak nämä gerek boldy? Aýdýan-a men düşünmersiň diýip. Oňa düşünmek üçin. Meň çeken zatlarymy çekmeli dost. Meň üçin siziň ikiňiziň äge-jüge bolup ýörşüňizi görmekden agyr jeza ýok. Şoň üçinem şeýtdim. Ilki taslamaňyzy tamamlaýançaňyz çydaryn öýtdüm. Senem başga ýerlere işe iberilirsiň öýdüp garaşdym. Ýöne soňam ikiňiziň bile işe gitmegiňiziň mümkindigini göz öňüme getiremde. Şeýdip goýberdim. Şoň üçinem taslamany bulaşdyranyma mendenem beter sen günäkär. Ähä.
Men? Özüňe kömekçi edip Sähragüli almadyk bolsaň, bu zatlar bolmazdy. Ýok.
Sen düzelmeýäň, Bähbit. Düzelmeýäň. Ýagdaýlar-a şeýle dost. Indem näme? Bagyşlasaňam. Bagyşlamasaňam özüň bilýäň. Oňa indi tapawudy ýok. Ýöne, düşünseň bolýar. Indi günde-günaşa gabatlaşyp durmaly adamy-da ýok.
Ha, ýazdyňmy? Hawa, ine başlyk, getirdim.
Hasan, sen iş oglanjyk. Arzaňam-a dogry ýaly bileňok. Dogry dämi?
Niresini düzedeýin? Inim, munyň işden gitmek barada däl. Kim seni işden goýberjek bolup dur? Bar ine, şäherdäki kiçi bölümi başlygy etmek baradaky arzaňy ýazyp gel. Onda şeý diýip ýazaýyn, başlyk. Hawa-haw, jan dogan, şeý diýip ýazaýyn. Şu zatlary ýalňyşyňa düşürip edeni bilýänsiň-ä? Hawa, başlyk, bagyşlaň, başlyk. Bar, bar, inim, bizem ýaş bolup gördük-ä. Tüweleme zehiniň, kuýuň ýetik. Nesip bolsa, entek öňde etmeli işler gaty kän. Düşündün?
Bolýa başyk. Bolýa ýör aga. Sag boluň başyk.
Bolýa.
Hopa, men sizi nirde görenim ýadyma düşdi. Söwda merkezinde görüpdim. Hawa.
Men sizi gören badyma tanadym. Şonda gapjygyňyzy gaçyrypdyňyz ýadyňyza düşýämi? Ýöne özüňiz tanaýançaňyz sesimi çykarmaýyn diýdim.